Enyɔ todzinɔlawo kple ame si ke ava kpɔ mí le didiƒe ƒe nukpɔmɔ la dzi la, mído agbe ŋdɔ alo mído gbe ne mi le Aƒetɔ Yesu Kristo Nazaretla ƒe ŋkɔ me. Mía ame si ke no le teƒe sia woyɔna mí bena Emmanuel Ediama Awudza, Dɔgbedela. le Mediaset Diffusion ku Biblique par Concordance. Míba trɔ va emɔa nu bena míaɖe gbeƒã enya nyui si ke akpe ɖe Mawu ƒe dukɔa ŋuti la. Míɖe ƒo nu ƒe ku ɖo ta nya gãtɔe nyi ƒome. Ƒome, nu kae nye ƒomea? Dɔdashikɛku etɔ, dɔdashikɛ ku nɔ, dɔdashikɛ ku ɖeviwo. Leke míawɔɛ ɖo ye ƒomea na nyɔ? Leke míawɔɛ ɖe ne ƒomea na nyi ŋtifafa teƒe o? Eye tsita míva ɖo bena miawo miaƒe to se nuwo kple miaƒe ŋku se nuwo, kpɔ nuwo bena nusike mama alo dɔgbedela sia agblɔ ku ɖo. ƒomea ŋuti la, na gbe to nyɔ ɖe mía do gbe ɖa. Mawu ŋusẽkatãtɔ, ame si wɔ dziƒo kple anyigba, mí do akpe na wò, mí do bubu ɖe ŋutiwò, mí kafu wò, mí do wò ŋkɔ ɖe dzi, elabe wò nye Mawu kpekpesege, Mawu ŋusẽkatãtɔ. Mí de nu do na wò, eye mí de ta agu na wò, mí subɔ wò, elabe ewòe nyi Mawu si wɔ dziƒo kple anyigba. Ɣeyiɣia su akpe bena mí va va le wò ŋkɔ ɖa dzi bena mía ɖe gbe ƒã wò nya nyɔe la, gbɔgbɔ kɔkɔe ŋusẽkatãtɔ, va ku wò dɔla sie kpɛɛ ne, va dzra eƒe gbea ɖo, va dzra eƒe tamesusuwo ɖo, eye nàsɔ wò nya dodoea de eme, eye mígblẽ todzinɔlawo le asiwò me, míŋlɔ todzinɔlawo ƒe nugɔmesesewo katã ɖi le Yesu Kristo ƒe ʋɔa me bena, nu sia nu si ke nèlã to la nage ɖe dzi nyuie me. Mígblẽ aɖaŋuɖemɔ alo party technique-a le asiwò me. Wò ŋutɔ nàlé wo ɖe asi sesĩe ɖe, eye ame si kono le trɔ asi nua ŋuti la, wò gbɔgbɔ kɔkɔe nekpe ɖe woa ŋuti, eye mía ame si kono le teƒe sia la, gbɔgbɔ kɔkɔe nakpe ɖe mía ŋuti. Eye nya si ke wòdi la agblɔ ŋuti to dzi nɔ la, ye kpoe la vea eme. Baba, ɖiɖi kple ŋusẽ, eye nànya gbɔgbɔ vɔ̃wo si ke wodi na kɔkɔe bena yeagblẽ nu le nya sesẽ sia ŋuti la. Baba, míkpe Yesu ƒe ŋu na wo, be kaba woaƒe nɔƒea aʋlime yele, míele di la kpɔ le teƒe sia alo akpɔ le nyasetɔ ame siwo ne le se nya ƒe Adam ɖe mɔ kudo enumɔ katã dzi o. Mawu gbagbe akpe nɔ be ɖa o va dze egɔme o la yi edzi o la wu nu ne nu wua mia sɔ gbogbo kple akpe dada nɔ le Yesu Kristo na ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Amen. Enyɔ me sɔ gbe da si nɔ. Akpe kaka mi da akpe na Mawu. Yi na be ame nuvevi ga su mía si, ye mí ga va go do ƒe ya, be mía ga yi dɔa dzi kudo ebe ame kpɔkplɔ. Yo, yi sɔ ami ƒo nu ƒo kuɖo nyɔnu, nyɔnu be dɔ de asi ŋuti. Mí gblɔ ƒome fofo tɔa va yi, ye mí lé wo ƒoƒu ɖo teƒe ame wo. Ye nyi sɔa eke va yi ami tɔ nyɔnuwo tɔ dzi. Edzegɔme ku nyɔnu. Mígblɔ be leke ee nyɔnua ela wɔ ebe dɔ ɖe asi le ɖokuibɔbɔ meɔ? Ye mí sɔ Kolosetɔwo ƒe agbalẽ tatɔ kpikpi woenyi sɔ sɔ do kpe ɖe edzi. Mí gblɔ be na nyɔnu be ɖokuibɔbɔa mu de dzedodo alo asɛnkaka alo ale nya ƒo ale nya kpɔa mu de ɖe aga o. Ẽ, nyɔnu be ɖokuibɔbɔa ihiã vɔa alé nya kpɔ awɔ ɖoɖoa, mu, mu, mu, mu ɖee ɖe aga o. Ye mi gblɔ tsã be na enyɔnua ebe e dɔwɔwɔ alo ebe dɔ ɖe asia enye tutu gbã le ahomea, enye be ela do dzesi, ela do dzesi esrɔ̃a be tɔtete, ela do dzesi, ye la xɔɛ, ela xɔ esrɔ̃a be tɔtete Ẽ, ye ela do bubu eŋti kuɖo lɔlɔ̃nu blibo, elabena Mawu ŋtɔ eye do esɔ do ƒe ŋua na ŋusu, ta nyɔnu enye ametutugba ke la xɔ nɛnɛ be nya, ela kpɔ, ela do djesi ela xɔɛ, ye e, ela do bubu etɔ tete ŋua ke Mawu sɔ na esrɔ̃ ŋusu ŋti. Evegɔa enye bena. Eɖo la nɔ do pɛ ke edze nɛ bena ŋusua la te ŋu kpɔ eta. Egɔme bena ŋusua ye nye ametakpɔla le ƒomea me. Ŋusua ye tsɔ na nyɔnu dzi ta. Nyɔnua ɖo la nɔ do pɛ ke la kpe ɖe ŋusu ŋusua ŋuti ye la te ŋu tsɔ edzi la te ŋu kpɔe ta ahan. Eye nyi edo edo do pɛ vegɔa. Etɔ̃gɔa ele nyi be nyɔnua. Eɖo la do bubu tɔxɛ ɖe ela do srɔ̃a kɔkɔ pɛ ɖe le ƒomea me eye ela no kafui. Ela no kafu ebe agbagba dzedzewo, eƒe dɔ wɔwɔwo. Nyɔnua eɖo la no kafui eye eɖo la no do anɔ anɔ kpɔ ebe agbagba dzedzewo dze si ye ela gba no do ŋusẽ ŋusua. Nyɔnua ele be ela no do ŋusẽ esrɔ̃a gasiagame. Egɔme be na ne Mawu tsã nya be agbã alo edɔ ke yi sɔ na ŋusua. Eye, eye eta ela te va nɔ hiã gbɔdzɔgbɔdzɔ be ɣeyiɣiwo kudo ta nyɔnu la nɔe ŋti kplikplikpli ye ela nɔ do ŋusẽ ɣeawo katã ɣi. Ye mi va gblɔ be dzɔgbevɔ̃e tɔa, e nyɔnua e gbɔdzɔgbɔdzɔ ɖe nɔna eme ke nyi be na e enuvi tukui ɖe kpɔa Eye elé nɛ, elé nɛ kãkãkãkã bena, ee, ela va trɔ zu nya, ela va trɔ zu nya gã, eye ela no hẽ nya, ano hẽ nya kudo, ee, srɔ̃a, eye ano hẽ nya kudo srɔ̃a kaka ela va trɔ zu adzre gã ɖe. Ye mí sɔ woma blibowo, woma hẽ blibo sɔ wɔ, ee. sɔ sɔ wɔ ɖeɖefia ɖe be leke wo ma blibo ke mi ŋlɔna nu ɖe dzia ele he pipipi ye eke ke dzi ɖi tsã le wo ma kpata mea eye teƒe le be na mi la ŋlɔ nu sugbɔ ɖe dzi mi la ŋlɔ nu sugbɔ ɖe dzi na mia srɔwo ebe agbagba dzedzewo ebe ee aƒo me be ebe aƒo me kpɔkpɔ ebe lɔlɔ ebe ame kpɔ kple nuwo sugbɔ be mia ŋlɔ ɖe dzi mia sɔ nu da akpe na mawu Vɔ adzɔgbegbetɔa, teƒe yi bɔn wani mi va kpɔ kpɔa, mi ŋlɔna be wo ma kpata wo ɖo nuko ye la yie dzi ye la do ƒomea ɖe ŋgɔ. Ye mi la tɔ te ɖo yi teƒe yi bɔn wa dzi ano he nya ku ŋsu ano he nya ku ŋsua. Kpɔa nɛnɛ be nua eye mu va nana e mu va na mu va kpena ɖo ƒomea ŋti o. Eye mi sɔ e loɖoɖo ƒe agbalɛ wuiasiɖekɛ e kpikpi bla kpikpi wuietɔn. sɔ do e sɔ do kpe ɖe dzi lododo blaevɔ ɖekɛ kpikpi asi ɖekɛ mi gblɔ eɖe nya ye mi gblɔ be na nyɔnu tsre wɔ la ele sigbe be na kafla mia kpata mi zana pɔpi le aƒe me nenye be na e afike mi ŋu na elu zua esia ŋtɔ kpe ge na le dokui si taŋtaŋtaŋ ne va ve be ne le ge nenea alɔ dɔdɔ mu le aƒe me o ela no de fu na to la de fu na susu la de fu na dzi kea osɔ nene be nu

nɔna eɖokui mɛ ɔ, mi gba glɔn bena e nyɔnu mi ƒonu ƒo kuɖo lo lododo bla e wuietɔn kpikpi wuinɛ ŋti e ye mi gblɔ be enya hehe ŋua mu nana ŋ dena bɔ bena nu sua e la yi e ŋgɔgbe o. Ele sigbe na mi sɔ ati le do afɔ gɔnmɛ na mia srɔ nɛnɛ. E la zɔn la yi ŋgɔ ye mia kpata mi la yi ŋgɔ. Vɔ gake eɖe ele ɖe afɔkpoa, mi sɔ ati ɖe do atame nɛ. Ne enye ame eve le, ne nu dze anyia, ela mate ŋu zɔ̃ o. Ele mate ŋu zɔ̃ yi gɔ kpɔa nene be edzrɔe o alo nya he gasiagamea esɔ ku nene be enuwɔwɔ le ƒomea me. Vɔa munye nene ŋutie Mawu sɔ nyɔnu sɔ ɖo ƒomea e ŋutsua gbɔ ɖo o. Edzo le Mawu be ɖoɖo nue wa. Eli de afɔ afɔ tame nɛ, edo ati atame nɛ gasiagamea, ŋu mate ŋu kpe ɖe eya ŋuti o. Mawu biɔ boŋ bena, Míado asixɔxɔ nyɔnua? Ene gɔ̃a nye woae. Nyɔnua la do asixɔxɔ esrɔ̃a ŋuti. Lanɛ asixɔxɔ gã aɖe la nɔ kafui, lanɔ do ŋusẽe. Ee, atɔ̃gɔa nɛ nyi be nyɔnu la nye nyɔnu ke dze tugbe sɔwu gasiagame. Egɔme be nyɔnuwo sugbɔ gbogbo ɖe vɔa, nɛnɛ be amee ŋu sɔ akpɔ ebe tugbedzedze be enya kpɔkpɔ kuɖo ebe adamdedewo ye be tsɛ. Eye nɛnɛ ne wova srɔ̃ɖeƒea, tugbedzedze ŋua edo la na anyi. Efia be wole no trɔ asi le ɖokuiwo ŋuti ye wole anye nyɔnu ke enya kpɔkpɔ sɔwu nyɔnua ela do

Enugɔmesesea, Ele veve ɖe na eka ɖe ɖe ke nɔna nyɔnu ku ŋusu dome. Ele veve na ƒome ɖekpekpe. Nugɔmesesea, Nyɔnua la sɔ ela do nugɔmesese nyuiɖe. Mi ƒo nuƒo ku ɖo Kolosetɔwo ƒe agbalẽ ta nɛ kpikpi ade eye ku ɖo Tesalonica gbã ku ɖo eta atɔ̃ kpikpi wuiade ŋuti. Vevitɔ nugɔmesese ku ɖo míabe nuƒoƒoƒoa ee ele vevivi ee mi mi le gblɔ be na ee mi ne nyi be nyɔnu kee eŋusu ke edo eŋu yeye le awu me ye eŋu yeye le esi kankan ɖe dzi le ŋuti nɛa magato la gava yi fia me ɖe be eŋu gbagbã le xexe nu o Ta nyɔnua la nu do yeye gasiagame, nukpata la nu do yeye le ebe axome. Migba ye dzi adrɛ va migblɔ be, e aga bɔbɔ ɖokui o, e egba nye be na a kpe ɖe ŋusua ŋti. Le Ebritɔ mea, Ebritɔ be gbea, ne wa gblɔ be a kpe ɖe esrɔ ŋti alo a kpe ɖe ame ŋtia, efiɔɛ be na o la de to le ŋde me. O va be a no de to le ŋde me, a de to le babla ɖe te, a de to le babla e

Eye ne ba nyi le anyigba ya dzi, eye mi le gblɔ be a bɔbɔ e ɖokui wa, e enyɔ, enyɔ le e srɔɖeƒe me, ele nyi be a bɔbɔ ɖokui wo kuɖo lɔlɔnu faa, kuɖo to ɖoɖo faa, kuɖo edzi wɔwɔ hã faa. Eye eye nyɔ. E ɖokui bɔbɔ ko le biɔ a e srɔɖeƒea mo hiã be na e. Wo la va nu zia me ɖe dzi alo anu de gbe be na wo do la bɔbɔ ɖokui wo do la bɔbɔ ɖo a wo e srɔ̃ e srɔ̃tɔa e xlɔ̃ mi nye ta wo ma zi ame ɖe kpekpe dzi o. Ɖeviwo ŋutɔ tsa no tɔ si sia ne wo le zi wa dzia wo la kpɔ be wo ma gba te wɔ ɖe edzi o. Nɔ ka ɖokui bɔbɔ ko gblɔ le srɔ̃ ɖe ƒea enye be na a bu a bu wa nɔnɔ nyɔnu la bu ŋusua ŋusua tsa la bui eye Wola, wola nu do woa nɔnɔ ɖe dzi. Woame evea wola nu do woa nɔnɔ ɖe dzi. Nene ele veviɖe. Eye nyɔnu e, ke e, edze nunya le lododo be agbalẽ woame kpikpi gbãtɔa ɖe gblɔ bena, nyɔnu ke edze adaŋua, etuna ebe axoe, etuna ebe axoe. Gake nyɔnu ke nu dzena adaŋua, enye ame, enye ame ke etrɔ e, gbãna ebe axoe. Kpa eya ŋgba nɔ emɛ na mí o. Mí do la wɔ siasia be mía be srɔ̃ ela nyi enuke Mawu le nɔ te kpɔ be ya kpɔ le emɛa, eye ela so mía gbɔ. Nyɔnua ŋu do la nyi amɛke egbɔ dzɔna o. Egbɔ dzɔna kaba kaba o. Nyɔnua ŋu do la nyi amɛke nya ɖe kpɔa, ela va sɔ e, ela va sɔ avi sɔ do te ano fã via awo. Avia mu nyi do ŋuti o. Menye dɔ ŋuti o, ee, nyɔnu kee va be la kpe ɖe ŋutsu ŋuti alo la kpe ɖe awoe ŋutia, eɖo la nye ame kee nu gbɔ dzɔ na etɔ te sesẽ ɖe. Eŋutɔ eli ke, eli ke, eɖo la li ke. Ye ŋugblɔ be na gake mee mi la kpe ɖe mía srɔ̃ ŋutia, enye gake mee veve ɖe tɔa mía kpe ɖe woa ŋuti gasiagame, gake veve tɔa gaƒoƒo kee gbɔdzɔgbɔdzɔ aɖe tui alo xaxa aɖe tui alo hiahiãɖitsuya funu o la de apo kpekpeɖeŋua sɔ fiɔ sɔwu munye gake me mu mu hiã wa awo alo gake me ele ele sese ne wòla wɛ gake me ŋutɔ ele hiahiã me o la de ɖe go o la nu wɛ gbesiagbe vɔ agã me o la gba wɛ sɔwu ehɛ o la gba wɛ sɔwu ee ele veviɖe ee nyɔnu ke fana via gblɔɛ be na ee mu sɔgbe na asuwɛ o la kpe ɖe ame ŋuti o. Alo nyɔnu ku viɔtɔa mu sɔgbe na asu ŋue o ee papa ɖe ka aseŋ nam be na nyɔnu be mu yina asu ŋue kuɖo ee tɔ ka o tɔ ka o ee be o papa nya kɔ gba de to ŋua ma ebe ee enuke ŋti mu yina asu ku asu ŋue ku tɔ ka nye be na no ya asu ŋue ku tɔ ka ee ne enya viɖe va kpɔ la kɔkɔ tɔ ka o va ɖa ɖe afɛ be la dɔe asɔ kɔgbe. Ate be la dona sɔ kɔngbea ŋudja kpɔ do ŋti ɖe kpekpe le eme o. Gake me woyɔ le efɛ be le dɔtɔ ka ame ke woyɔ le afɔ ve djia wo la zɔn dji wo la va yi parce que wo yɔ le kpɔ ŋgɔ. Wo do ta ɖo dji nu nyuiɖe do wabe srɔ de peta wa wo le zɔn wo le de bla wo ko le teƒe ɖeka le efanvi le ɔzi be nua wo la zɔn dji wo va yi ye nu la gble le eŋti wo nu la gble le esrɔ de pe wa tsa ŋti ta nyɔnua ŋɖo la nye abifa la alo ame ke gbɔ djɔna Ahan, ta mido la wɔ dɔ akpe ɖe esrɔ̃ ɖeƒea ŋuti atɔ te sesẽ ɖe alo zɔ̃ ku ɖo kakaɖedzi alo zɔ̃ ku ɖo mɔkpɔkpɔ ye alo zɔ̃ ku ɖo mɔkpɔkpɔ ye ne nya ɖea mido la ɔsiasia adzi do ŋuti na nya ke va mido la kpɔ do ŋuti na kuxi ke va le aƒea me mido la kpɔ do ŋuti ku ɖo mía srɔ̃ ye ŋudo la nɔ akpa ɖeka nɛ o. E mím do la de mɔ bena míabe sɔ goɖo ke va yia ke nye vevesese alo egblẽ nu le mía ŋutia. Edɔ mím ano sɔe sɔ nu kɔkɔ da ɖe esrɔ̃ ɖekpe o bena ne nya ɖea, be ne nya ɖea, e a ava tsi ŋzizi me, ava tsi ŋzizi me bena e o o mate ŋu gba bu tame na enya ŋuti o.

Ye míakpɔ kotri vevitɔ veve ɖe le míaƒe dɔwɔwɔ me eye mímanye ame ke wɔna nu ɖeka gbe sia gbe o. Ke nu ɖeka, etina ame ta, etina ŋku ta. Mí la nye ame ke dena adam kabakaba, ano wɔ nuwo, ano trɔ nuwo, ano bu tame, agba no de nu yeyewo to ga sia ga me. Ahuea ŋutɔ la no do yeye, enuwɔnawo kpata la no do yeye, kaka dzinuɖuɖu dzi nuwo kpata, enuwo la no, ela no do yeye ga sia ga me. Ena bena agbe. Kuɖo vivisue sia e nɔna nɛnɛ be e e srɔ̃ de ƒea. E mi mi le do ŋku nu dzi na mía mía srɔ̃wo be na e mía xɔe na mi nɛnɛ. Le enu enu kuku mea, Mawu wɔ nyɔnu be na e la gblɔ nya akpe atɔ̃ gbe ɖeka. Akpe atɔ̃ gbe ɖeka. E susu ɖe ŋuti ye vɔa nusuea e la gblɔ enya akpe wuieve. ku alɔfa atɔ̃ gbe ɖeka. Akpe atɔ̃ gbe ɖeka ku tameɖoɖo ŋwa be na nyɔnua ye ƒona nu ƒo kuɖo ɖeviwo kabakaba. Ye nyɔnua la ƒo nu ƒo kuɖo lɔho, eto, atavi eke ame kewo kpata wova na wogogo na wo kpoa nyɔnua edo nya kokoko la gblɔ na wo la la la lasɔ lasɔ xe wo ɖe mia ŋuti ta Mawu wɔ nɛ nɛ. Ye ne akpa ne ewɔe ŋua kpata tsã etɔ wò kuɖo etɔ ya ekpɔtɔ nale eme kpoe ekpɔtɔ nale eme kpoe ke le nɔ te kpɔ o. Be na ne ogbɔ va wò kuɖo etsã mi la gblɔ esrɔ̃ tɔ ku esrɔ̃ nyɔnu be nya. Eŋtia nu si woa mi la wɔa mi na dze agbagba wo la dze agbagba be na wo ma va yi vɔ woa be akpe Woevea, alafa atɔ ale edɔme alo xixe nu o, odo la kpɔ tɔ esrɔ tɔ kokoko ne ogbɔ va okuɖo etsa mi la gblɔ e esrɔ kuɖo esrɔ be nya e ne nye be na oŋute do na ŋku nene be nuwo dzi o ye oyi kpɔ ava yi ƒo nukuwo kpata kpata le xixea nu ke o gbɔ va esrɔ be a enya ya leke ŋdza gblɔ na alo ŋdza so do ŋkume na o va be na enu ti kɔ nam enu ti kɔ ogblɔ zi eve zi etɔ kpɔa

ku ɖo eye aa enya eye ho míakpɔ gamɛ ni míado dze ku ɖo eye mía srɔ̃ nyɔnu si gbe ŋu su nɛnɛa ɖoɖo la kpɔ egbɔ veviɖe. Ŋusu sugbɔ kaka egbɔ va nyɔnua be enu ti kɔ na enu ti kɔ o sɔ akpe wuieve alafa atɔ̃ va yi gblɔ le dɔ me ku ɖo xixi enu vɔa enu la ti kɔ na woe ɖo la kpɔ o la kpɔ tɔ srɔ̃ tɔ paske ewoe kplɔe va da ɖo funu o ku ɖo ele ta o ku ɖo etsã mi la do dze ele veviɖe manyi ŋɖe kee. mí la, mí, mí, mí la ŋlɔ be o. Mawu ŋutɔe doe nene ta mí la wɔ siasia bena ame sia ame la te wɔ etɔ. Ye nyɔnua ebe dɔwɔwɔa, mí, mí gba le gblɔ be sigbe nyɔnu ke wòva e, esrɔ̃ ɖeƒe nenea, wònana trɔ ŋkume ɖo ɖa Mawu gbɔ kabakaba bena e, wòaƒo ŋkumea, mano tsã o. Mano tsɔ o la no trɔ ŋkume ɖo ɖa Mawu kabakaba bena Mawu la no nɔ ŋusẽ ke gasiagamea mɔkpɔkpɔ la nɔ mɛ o, gasiagamea nusẽɖe la nɔ mɛ o, gasiagamea agbe la nɔ mɛ o. Egɔme bena wòe le dja no na agbe, wòe le dja no na be agbe la nɔ e ahwea mɛ. Ta o la nye nyɔnu ke do na ŋusẽ e ɖokuio, ano do ŋusẽ eɖokuio bena Mawu tsã edo la ela do ŋusẽ o ye o la wɔ Ee, wòle awɔ apo dɔdasiwo. Ee, nyɔnu kee Mawu le dzia eye ŋua. Mawu gblɔ be ɖa ame kee kpɔ ee nyɔnua, ekpɔ enu nyuie, enu nyuia, edɔ wɔwɔ eku ɖe eŋuti. Esigbe nyɔnu nenea, mi do la kpɔ be ko le yi asuhue aɖe, ɖoɖo kae ye o, ɖoɖo kae ye owɔ ɖe esrɔ̃ ɖepewoa ŋuti o, ɖoɖo kae ye o. Oɖo la nya, ɛhɛ, tadojinu kee wo nyɔnu o do ɖe esrɔ̃ dede wa ŋti o alo srɔ̃ depe wa ŋti o. Ɛhɛ, ye kee o va yi do vɔa, o va yi do srɔ̃ depea vɔa, ahan, ee. E, nukpɔkpɔ, nukpɔkpɔ ke le ŋti o, ŋkɔkɔ, nukpɔkpɔ deŋgɔ ke ele ŋti o na apo srɔ̃ ɖe ƒea o. Ŋunye be wòla va yi na anyi kpo o. Nukpɔkpɔ deŋgɔ ke le asi o na apo srɔ̃ ɖe ƒea o. Egɔme be na ne womu do nukpɔkpɔ deŋgɔ ɖe kpekpe o, womu ɖo ta do dzi nu ɖe kpekpe o, ye wova yi na anyi kpo kpɛɛ, agbe la tsi wo ŋutɔ. Agbe la tsi wo la na anyi ne emu va yi ahlẽ Ne leke a hlɛ ne tɔ esrɔ da fɔa a hlɛ afɔ dede enu ɔ kpata ti na mɛ e la ti wo ŋtɔ can e la ti ŋsua ŋtɔ can wo ɖo la ɖo wo ɖo la ɖo taɖodjinu ɖe na apo srɔ ɖe apo srɔ ɖeɖea ye wo la ɖo taɖodjinu kplikpa ɖe apo srɔ ɖe ƒea ŋti Ɖo la nya afɔke dzie wosɔ yi esrɔɖeƒea ye wo la do nu kpɔ kpɔ deŋgɔ ele veviɖe ke ye wo va doa etsa epewo va le yi humm epewo va le yi ke ɖeviwo va le va vɔa hɛ ke ɖevia ɖeviawo va le vɔ vɔ e va le va vɔa ee dodo ke mi le wɔ ɖo ɖeviwo mi le wɔ ɖo esrɔɖeƒea ŋti o Ke ɖeviɔ va le va bua doɖo ke mi le wɔ ɛɛ ɖeviɔ eɖeka eve etɔa doɖo ke wo le mia si o edoɖo sugbɔ la nɔ so nyɔnua can gbɔ ye wo la sɔ nɔ ɖo ɖa ŋusua gbɔ ɛɛ mu nye be na ŋusua ɖeka ye ela nuwo wɔ nui ɔ doɖo ke mi le wɔ ɖo esrɔ de pea ŋti o. Ke ɖeviɔ va le yi suku la can vɔa ye wo le yi ŋgɔ gbea agba wo gba le kpɛ enuwo agba ele kpɛ le ahuea mɛ fifia ɖe Eke nye akpa kewo ya wole dzano sɔ le ahuea me o. Ẽ bena agba mogba kpe Amerika o. Ele veve ɖe, agba ŋgba kpe Amerika o. Eye mi gblɔ bena tutugbã ko va dodo le ɖo vo. Ke epewo le yia, mi la gba nu de vov dodo buwo. Ke ɖeviɔ le sia, agba le kpea, dodo buwo la gba nu yi. Ye ele veveɖe be na ewò sigbe kpeɖe ŋutɔ le esrɔ̃ ɖe tea. Ɛɛ, wodo la nye ame kee ee edo na alɔ, eɖo na alɔ, edo na asi ee esrɔ̃ eƒomea me. Wò ŋutɔ tsã womagava nyi agbã Le srɔ̃ɖeƒea sigbe aleke ɖeviwo le wɔm kpɔ le wɔ ɖɔ ɖe kpekpe o, ɖe nye edɔ ye mi la no sɔe alo agba mi la no wɔea? Wo ŋutɔ tsã wo ɖo la no do alɔ, wo ɖo la sɔ apo akpa dzia sɔ no va, la sɔ akpa dzi wo sɔ no va, egɔme be na Mawua egblɔ be kpe ɖe ŋutɔ ye wo le wo nyi, donc wo tsã wo ma gba trɔ nyi agba ye o. Woawo tsɔ la nyi dɔwɔla le funu, munye nu dada ɖeɖe o, munye be na a dzi vi a da nua a le si. Etsã enyɔ, gakea a kpɔ alɔ ɖoɖo le mɔ vovovowo dzia? Ehiã ŋutɔ, ehiã ŋutɔ. Kea no gblɔ be na o nye kpɔ ɖe ŋutɔa, e o do la nye tutugba, tutugba mía se nyuiɖea, o do la nye amɛ ke e wɔna dɔ ɖo, ɖoɖo nyuie le ahome.

Koɖo la nye nyɔnu kee edzana gbagba be yetsã yeano wɔ enuɖe kokoko ɛɛ o mana anyi kpo o lano wɔ ŋɖe kokoko. Nyɔnu kee tsã edona lɔ enuwo me. Koɖo la o le ƒomɛɔ me ɛɛ koɖo la do ee edzi ke etɔ gua eŋua koɖo la do edzi ke mana nusianu faa ɛɛ edzi ke mana nusianu faa. O ma sɔ ŋɖe kpekpe sɔ daɖe edziwo me oɖeka o. Koɖo la no ma ŋɖe kpekpe

Wodo la, wodo la no kpɔɛ gbɔ be na eye hiahiã wa gbɔgbɔ kɔkɔe la no doe ŋuti nɔ tsã kabakaba ne enu la nɔ asiwò na sɔ no na gbɔgbɔ kɔkɔe la no fiɔ afɔdope kabakaba ne wo ŋutɔ tsã ateŋ no dezɔ ano fiɔ afɔdope nyuie ɖe. Wodo la nye ame ke dzena ŋde gɔme kokoko. Wodo la nye ame ke dzena ŋde gɔme kokoko le ahuea me be na wo tsã ano sɔ apo akpa dzi.

Ta wola nu dji enunyuie na esrɔ eye wodo la nyie amɛkee edona ehiɛna enunyuie va na ƒomea me. Mi gblɔ be na ŋusua enye amɛkee ekplɔna ƒome, ekplɔna ƒome ele vevie ɖe vɔa wo nyɔnua wola nu do ŋku nu dji nɛ, wola nu do ŋku nu dji nɛ kaba kaba be na ebe dɔa ela nya wɔwɔ nɛ. Ɖe ela te nya wɔwɔ nɛ. Ne mi la xlẽ nu le enu ya lo ɖoɖo ƒa gba le tabla tɔ kpikpi ame ewo e kuɖo wi ɖekɛ. Lo ɖoɖo tabla tɔ vɔ ɖekɛ kpikpi ewo kple wi ɖeka gblɔ be, Amekɛ a, a, amekɛ kpɔ nyɔnu zazɛ, eƒe asi sesẽwo adzagbãtɔ. Srɔ̃a ɖoa dzi ɖe enu eye enu nuwo kpɔkpɔ ma ve eve me o. Ewa trɔ yi dzi. Ame ke akpɔ nyɔnu zazɛ. Eƒe asi ses eƒe asi me sesẽ wu adzagbatɔ. Srɔ̃a ɖoa dzi ɖe enu ma ve o.

si nu woɖoa ɖetifu ɖo, eye eƒe asi asiɖiɖewo léa ke léa ke. Edoa eƒe asi ɖe hiãtɔwo, eye wòkea eƒe abɔ me na ame dahewo. Amen. Amen.
Amen nyɔnua e mudola bu ebe asixɔ ebe asixɔ be teƒe ke mawu sɔ nɛ le esrɔ de pe o eɖo la le gogogogo ye edo la no wɔ enu nyuie la no wɔ nu nyuie le awu me do ɖa ame kewo wo le e hiahia me gbɔ eya ele mawu be do pe le e ke mawu nɛa le aƒea me ele vevi ɖe
Enyo míahu ka ne todzinɔlawo gaƒoƒoa de be na miate yɔ fa ne miate biɔ nya ɖe gɔme ŋɖe gɔme le ŋuse gɔme o wòdzi la se gɔme la mɔkpɔkpɔ le be na mi ya hu ka miase eŋti ta ne ɖasiɖiɖi le asiwò alo wòdzi la biɔ nya ɖe se la mɔkpɔkpɔ le ne woyɔ kpɔa ayɔ wò ŋkɔ kple fisi ke wosua.

eh, radio dzi be ya alo alo alo ah, wame ke afi ke yɔ mi so Alo. eh, ponu Alo. Alo, mi le se ŋkɔ ponupo. Eh, Kea mi le ye dzi le gblɔ be nyɔnua ŋdo la nye ameke la bu na ela bu eƒe asi hɔhɔ be teƒe le ebe srɔ eƒe srɔ ɖe ƒio mawu ŋtɔ esɔe ɖo ɖa asi. Alo
bɔnju jo le mɔa gbɔ jo le hra enua gbɔ vi ɖe. Yoo yoo mawu tɔ nya kpea. Ŋugbe mabia be na ɖe
wo be nya kpɔ aseŋu alo ne nya ɖe le dzi me na woa? Ale ku ɖe esrɔ̃ o. Vɔa eke ye esrɔ̃ yi kaka gbɔ va ɖe nya ɖe le asiwò be yeagblɔ nɛ. Eɖo card va do. Esɔ ele dzi nene alo egbɔ va wòdo yeƒe bubu ɖe ŋuti. Ele agbe be eƒe manɔkɔŋkume ɖo eke be ne wòadzre ku ɖoa? Eke eva hiã be ne da gbɔ va.

eye ano dzi leke wòle ano gblɔe nɛ ɖo. Leke wogblɔ nɛ ne sam wote ŋu xɔnɛa? Gadzra ɖokuiwò do bena leke wòle agba gblɔe nɛ ɖo ɖoɖo bu ŋutia ɛhɛ ɖo ɖoɖo bu mea eye ano dze agbagba bena ele ava do eme kpoe kudo gbeɖoɖa eye nuke mate ŋu gblɔe ŋua dɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ne ewɔ dɔ ŋua wò ku gbɔgbɔ kɔkɔe miwɔ ɖeka ye miawɔ dɔ ŋua ele ava eme. Mawu neyra wò nedo ŋusẽ wò tsã.

Egɔme be mu le wɔ apo dɔa ogbe ogbe ta. Ogbe ta o la sɔ ɖokui o sɔ tsaka ku ɖeviwo do pe wa maga maga zɛ le ƒomea me o. Egɔme be na wonye wa ogbe alo o se dzi ye wa wo ŋutɔ le gble nu le ɖokui ŋuti. Alo. Alo.
Meka ye fi kɔ yɔ mi so. Alo. Alo.
Alo? Oui alo mi ɖe se ŋkɔ. Ɛɛ. Alo racisi ɖe ya. Alo mi ɖe se ŋkɔ o. Alo? Alo?
Enyɔ eyi nya dzi.
Dɔka mi le gblɔ bena nyɔnua o nyɛ vɔ o gbe be ye ma wɔa o le bu apo asihɔhɔa. Wòle bu dope wa sike Mawu sɔ na ɔ le pomɛ mɛa? Wòle bu tepe wa yi wola sɔ ɖokuiwo va tsaka kuɖo ɖeviɔ ye wola ana bena wola hun agbo bena enya ko ŋle dja kpɔa wola kpɔ, nu ko ŋle dja sea wola se. Ya ŋdji be ma to nɔ be enu ke ye le asi wa sɔ na le srɔ̃ ɖepe wa. Nu ke le asiwò ko àsɔ na. Mawu sɔ na wò bena àsɔ do anyi na esrɔ̃ ɖeƒea ye. Mawu sɔ na wò be àsɔ do anyi na esrɔ̃ ɖeƒea sɔ na faa. Sɔ do anyi na srɔ̃ ɖeƒewoa faa. Ɖuka ɖa ɖekpekpe mu le funu o. Enu ko wòle ateŋ kpɔa, eke wòle ateŋ wɔa, wɔ faa. Wɔ faa kuɖo lɔlɔ̃nu. Mawu ya sɔ gbe bena ela do eteƒe na wò. Ahan. Ye enu ko wònya gba gba gba gblɔɛ na wò ŋutɔ ɖeka o. Enu ko wònya kpoa sɔ do dɔwɔwɔ mɛ. Enu ko wònya kpoa sɔ do dɔwɔwɔ mɛ. Eke wò munya tsan wò la wò la gba kplɛ sɔ kpe. Ɛɛ wò la gba xɔ le afi bu sɔ kpe. Vɔa eke wò nya kpoa sɔ do dɔwɔwɔ mɛ. Be na e apo tepea ne ba nɔ ne ba zẽ ne be ne ba nɔ ebe e. ne va nɔ ebe asihɔhɔa dzi le esrɔ̃ ɖeƒe wa. Be ma gba sɔ kpea be na nyɔnua ŋgba do se pɛ na ɖokui o ɛ ŋgba do se pɛ na ɖokui o. Ele veviɖe ŋtɔ be na e mi ma do se pɛ na mía ɖokui o. Mu nyi woe le wɔ ŋɖe o. Mawu ye ele wɔɛ to dzi o. Mawu ye esɔ e enuwo do mɛ o. bena asɔ wɔe asɔ nyi ƒomea, asɔ do ƒomea be asɔ do ƒomea me ne ba nyi yayra, ne ba nyi yayra na ƒomea ta ŋgba do sepe na ɖokui o be ne mu wɔ eya kpɔa ne mu awɔ. Ŋnye wɔ nusianu kuɖo lɔlɔnu shigbe leke Mawu ŋtɔ tsa sɔgbe be na mi enuwo kuɖo lɔlɔnu nene.

Et vous allez terminer parce que d'autres en ont termine, vous pouvez aussi terminer et tout pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup papa mide akpe na o ɖe ɣeyiɣi ya ke mi gba wɔ le ŋkuwò me la ta. Wodo mi ɖa bena miagava ƒo nu kpo ku ɖo apo dodo nyuitɔ kpɔ ɖe ŋu nyuitɔ le esrɔ̃ ɖe ƒewo ŋuti ye mi le ƒo nu kpo ku ɖo ŋusu alo etɔ le axome be dɔ ɖe asiwo ye mi ye dzi ku ɖo nyɔnuwo be dɔ ɖe asiwo.

Yayra ne ba gba go ye ƒome o la do wò ado bubu wò ŋkɔ ŋuti le Yesu Kristo be ŋkɔ me.
Amen. Amen.